Salam hormatly adamlar! Sahypamda sizi hoş gördüm. Bu gün biz siz bilen Meýdan, Gönüburçluň meýdany diýen temany geçýäs. Ilki bilen öýüşlerimizi barlalyň. Öýüşimizde iki sany mysal beripdim. Birinjisi, perimetri on sekiz santimetre deň bolan gönüburçluk çyzy körkezmeli tiki dürli. Ikinji mysalymyzam, utaraplary on alty santimetre bolan kwadratyň perimetriniň näçe santimetre deň boljagyny tapmalydyk. Birinji mysalymyzda perimetri on sekiz santimetre deň bolan iki sany gönüburçluk çyzmaly bolsak, onda taraplary üç santimetr we alty santimetr bolan iki sany gönüburçluk alsam, onuň perimetri on sekiz santimetr bolýar. Indi taraplary bir santimetr we sekiz santimetre deň bolan Gönüburçluk alsak hem, şonuň perimetri on sekiz santimetre deň bolar. Onda, bu ýerden görnüşi ýaly, şol bir perimetrli birnäçe gönüburçluk bolup biljegini görkezýär şu mysalda. Ikinji mysalymyzda taraplary on alty santimetr bolan kwadratyň perimetrini tapmaly. Onda perimetr tapmak üçin P deňdir dört A formuladan peýdalanýarys, sebäbi Kwadratyň ähli taraplary deň, şoň üçin bir tarapyny dörde köpeltsem, mende perimetr çykýar. Onda p deňdir dört köpelen on alty bolýar, on altynam dörde köpeltsem, altmyş dört bolýar. Şunuň bilen öýşünini geçip gutardyk. Yzyndaky temamyza geçýäs, meýdan ölçegirlikleri. Tarapy bir santimetre deň bolan kwadratyň meýdany bir santimetr kwadrat bolýar. Şony biz kabul edýäris we şoňa görä meýdan düşünjesini alyp gidýäris. Şu ýerde görnüşimiz ýaly gönüburçluk berlen bize. Gönüburçlugyň taraplary dört santimetr we bäş santimetr. Dört santimetr we bäş santimetr bolan gönüburçlugyň meýdany ýigrimi santimetr kwadrat bolýar. Sebäbi men şuny bir santimetrden taraplaryny bölüp, Çyzyjaklary geçirsem, şu ýerde ýigrimi sany bir santimetr kwadrata deň bolan kwadrat alynýar. We her biriniň meýdany bir santimetr kwadrat bolany üçin, jemi ýigrimi santimetr kwadrat meýdan alynýar. Eger iki figura deň bolsa, onda şol iki figuranyň meýdanlary-da, perimetrleri-de deňdir. Gönüburçluň meýdany tapmak üçin, onuň uzynlygyny inine köpeltmeli. Ýagny, uzynlygy a, ini b diýsek, s deňdir a köpelen b formuly bilen ýazyp bileris. Oňa mysal edip ine şu gönüburçlygy alsak, şu ýerde bäş santimetr, bu tarapy dört santimetr. Şunuň meýdany bäşi dörde köpeltsem ýigrimi. Onda ýigrimi santimetr kwdrat boldy. Meýdan ölçeg birliklerine Santimetr kwadrat, millimetr kwadrat, dotsimetr kwadrat, metr kwadrat, kilometr kwadrat, gektar we şuňa meňzeş ölçeg birlikleri ulanylýar. Ölçeg birlikleri atlandyrylan wagty dotsimetr iki diýip ýa ga diýip atlandyrylmaýar. Dotsimetr kwadrat diýilýär. Ýa dm iki diýip aýdylmaýar. Dotsimetr kwadrat. Ga diýilmeýär, gektar diýilýär. Metr kwadrat. Her bir ölçeg birlik doly aýdylýar. Ýöne ýazylanda gysgaldylyp ýazylyp bilner. Ölçeg birliklere seredeliň. Bir metr kwadratymyzda ýüz datsimetr kwadrat bar. Näme üçin? Bir metrimizde on datsimetr bar. Onda bir metr kwadrat bolsa, men bir metri bir metre köpeltmeli. Ýagny, on datsimetri on datsimetre köpeltsem, ýüz datsimetr kwadrat emele gelýär. Şonuň üçin bir metr kwadratda ýüz datsimetr kwadrat bolýar. Bir datsimetr kwadratda ýüz santimetr kwadrat bolýar. Sebäbi bir datsimetrimizde on santimetr bar, On santimetr bilen on santimetre köpeltsem, ýüz santimetr kwadrat bolýar. Bir metr kwadratymyzda on müň santimetr kwadrat bar. Sebäbi bir metr kwadratda ýüz datsimetr kwadrat, bir datsimetr kwadratda-da ýüz santimetr kwadrat. Onda men şu ýüzi ýüze köpeltsem, on müň santimetr kwadrat bolýar. Bir gektar diýenimiz hem on müň metr kwadrata deňdir. Indi şunuň bilen sapak sapagymdaky geçmeli temalarymy geçip gutardym. Öýşüni belläp alyň. Berlen figuralaryň meýdanlaryny tapyň diýýär. Bizde şu ýerde göniburçly, üçburçluk berlen iki sany. Her biriniň meýdany tapmaly. Ýa-da size maslahat bereýin. Eger men şuny göniburçluga dolsam ikisini hem, göniburçlugyň meýdany tapýan, ony ikä bölsem hem şu üçburçlugyň meýdany emele gelýär. Şunuň bilen biz sapagymyzy geç gutarýarys. Işleriňizde üstünlik arzuw edýän. Bolýa sag boluň.